Helo, os mai, uh, croeso i gyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc. Um, ia, dyma rhyw estyniad i'r drydedd penod yn y gyfres hwnnw. Soni'n ysbryd hynny, penod oedd y manylu bod y gwaith tir wedi gwblhau, soni'n ysbryd hynny, lle uh, byddwn yn mynd i fwy o fanylder uh, ynglyn â'r penderfyniadau a gwnaethwyd ynglyn â'r gwaith tir, felly. a gosodiad y safle yn barod ar gyfer y ffrâm bren. Um, ia, da ni wedi cael penwsos go brysur, uh, wedi gweithio drwy'r penwsos yn paratoi pethau'r barod ar gyfer y ffrâm bren. Fel y gwelwch, dwi'n dechrau gosod pethau allan ar trisol os mae yna bwysau yn aw yn y pethau yma. Felly oedd gofyn yn doedd bod uh, sylfaen yn un cadarn o'r dechrau'n deg. Yym, lle'r peth cynta na i, a dweud y gwir, de, ydy gyda draw fan hyn, achos mae'r llyfr y brasluniau a dyluniadau yn gorad gynnau. Ie, yeah, dyma chi i gael syniad o weithdy, uh, dyluniad uh, gweithdy pedair cainc. Um, felly, rhynnu welwch chi ar hyd gwylod Y llun yn fan hyn ydy'r blociau concrit sydd yn amgylchynu y slab oll ffordd amgylch y slab felly a wedyn bydd y preiniau yma chwe modfa ddwrth wyth yn cael ei gosod ar ben y blociau hynny mi fydd y pyst yma wedyn sydd draw fanna yn codi oddi ar y wall plates uh, neu'r soul plates y fan hyn lle a wedyn y pyst mawrion y fan hyn a welwch yn rhedeg hyd y gweithdy dyna ni hwn y wal yma fydd yn rhedeg ar hyd y yr ymyl yna. A dylwyr dudalen drosodd. Dyma chi'r drws ffrynt, felly fan un fydd y fan yn llwytho a dadlwytho. A wedyn tua canol y gweithdy, mi fydd na bust 5 metr a hanner i godi a cefnogi, iddo i gefnogi yr um, crib y to. Um, a wedyn, ie, yeah, felly dyna i chi gael syniad o well, sut fydd y gweithdy yn edrych. Felly, uh, i gyd, uh, ni'n uh, y byddai'r gweithdy, um, y, y preniau, y to, bob peth, yn pwysau ddeutu 15 tunnell i gyd, hyn oes fydd y gweithdy wedi gwblhau yn yn cynnwys y cladding, y uh, waliau stydwal tu fewn, felly'r blociau. Felly mae yna dipyn golew o bwysau um, i'r hadeilad, felly. A wedyn oedd wrth gofyn i baratoi sylfaen oedd am fod yn hynod gadarn dan draed um, a mae'r spec y safle yn lawer uwch na'r hynny gewch chi mewn shed arferol yn yr ardd ynde. Chi gael gweld o'n lli, dyma eto'r er sylfaen felly de, a holl ffordd o amgylch y slapping concrit fel hyn o dan lle mae'r brics yma. Um, mae'r slapyn yma yna um, wedi... Wel, mae rhyw dros droedfa o ddyfnder yn sicr ynde a mae yna gafn hefyd yn rhedeg lawr y canol a hwnnw hefyd dros droedfa o ddyfnder. Rhwng y cafnau wedyn mae'r slabyn rhyw chwe modfedd o drwch drwch ar ei thraws eblaw mae'r un gornel yma draw fan hyn lle mae'n wel mae'r fydd Jack codi baw yn tyllu lawr i'r wyth modfadd um, ac drwy'r slopyn gyfan mae yna mesh 10 mm o drwch er mwyn i gryfhau a spec y slab ydy rhyw ec 35 sydd wel, di, wel, ddigon cry i chi barcio ambell i gombine harvester yma, mae'n siŵr. Felly, dyna ni yn fras. Um, well, rhoi syniad i chi o gryfder y slab dan drai. A, well, nôl yr ogia oedd yn gosod o, illa y chobon a chydig o fynd dros ben llestri er ran faint o grys angen i rhywbeth fod Ond y gwir yw de, mae hi wastad yr atach gwneud hyn unwaith ac yn iawn ar y tro cynta, ar y cynnig cynta, yn hytrach na bosib gorfod ei hail wneud yn y dyfodol. A dych chwa, ar hyn o bryd, dwi'n mynd siŵr, ella fydd ein uh, prynu uh, forklift mewn rhai blynyddoedd, a wedyn bydd angen i'r slabyn fod yn ddigon cry i ddal pwysau'r forklift a'r llwyth sydd ar ei bennos i'r iawn. Chos yn y gornel fan hyn, Lle ni'n sôn, fydd i'r wyth modfedd o drwch. Yn fanna fydda i'n storio uh, sheets MDF a bob dim. A wedyn chi'n lle disgwyl fyna rhyw dair tunnell o bwysau yn y fan honno. Ond um, ie, yeah, os i'n sôn rhyw chydig am y safle, um, uh, i'n safle yr eid eang, um, fe gribinwyd neu fe dyllwyd y bancyn hwn yn ôl rhywfaint er mwyn ei sefydlogi. Um, mi oedd yna berig bod uh, tir a'r pridd am lithro. Wel, do'n i'n misio hynna wedyn i bosib peryglu'r gweithdy yn agon. Felly mae'n wedi uh, Wel ie, mynd efo'r bwcad ar y jac oedd ei baw i dyllu'n ôl i, a, i roi rhyw bancyn bach um, le trerth yn ei le. A mae eisiau law wedyn, dwi am godi uh, wal i ddal y pridd yn ôl. Ond am y tro, mi fydd hwn yn iawn. Lle. Ac ar hyd gweilod a bancyn, mae yna ddraen tir Um, bipan, lle mae chwe modfad o hyn sy'n rhedeg um, dipan hwn, ydy fe bydd angen, fe bydd yr draen di blocio yn rhywle. Wel, gen i le wedyn i allu danfon jet o ddŵr i lawr neu rhyw fath o frwsh hir, hirfaith. Ond um, ia, bydd yr draen yma ar fen ei hun yn sicrhau bod y safle yn aros yn gwbl sych Yr coil yma wedyn, welwch chi fan hyn, mi fydd y cyflenwa trydan yn dod lawr drwy'r coil yma o'r postyn sydd yn y cae uwch ben. Mae'r coil yn cael ei arwain drwy'r dafn yma a mi fydd y cyflenwad yn codi lle mae'r beipan ddu yma. Um, ia. Felly, yna dipyn o waith um, meddwl a chraffu wedi bod. Um, Mae'r penderfyniadau o wneud pethau bach fel yna, megis uh, dod ar cyflwyno trydan drwy'r gafn a i fyny drwy'r sobyn yn sicrhau nad oes wifra ar draws y lle. Um, um, Sicrhau fod y safle'n daclusach a hefyd y peth olaf ydych chi eisiau de ydy bod yna rhyw wiwer wedi cnoi drwy'r gweithrau trydan i'r uh, safle. A wedyn mae'r holl dir bridd a falle a geibwyd o fanno a hefyd wrth lefelu'r slabyn. Fe lwyddwyd wedyn i ymestyn y safle am allan. A mae hwn wedyn wedi rhoi andros a lot o le parcio Ac efallai lle o bosib fe byddai bus yn ystyried y misty yn y gweithdy yn y dyfodol. Wel, mae'r opsiwn yna gyna i wan. Eto, mae'n ratach wneud pethau ar y tro cyntaf yn dydy na fe bydd gofyn i'r peiriannau mawr yma ddychwelyd i'r safle. A ie, fel y gwelwch, mae'r tir yma yn fan hyn, o lle mae'r stacio yma o bren yn fan hyn, um, holl ffordd draw, heibio'r wyfran, lle mae e, wyfran felen na, Mae'r tir yma um, i gyd yn newydd, um, bancyn yn rhedeg lawr i'r cae i slaw oedd o rhyw dair wrthnos yn ôl. Ac erbyn hyn, uh, ia, tam o le i'r cirbyd, barcio a throi. Um, wrth uh, baratoi'r safle, wnaethon ni warchod coed sycamor di rhain i gyd yn fan hyn. Um, wnaethon ni uh, wneud yn siŵr fod ni ddim yn torri rheina lawr. Um, da ni wedi gorau torri ambell i gangen achos mi oeddant yn tyfu ar draws fewn i ganol y safle. Fel ydych chi'n ni'n eisiau adeiladu rhyw, mae rhyw ffenast yn y gweithdy neu beth jyst i gadael i rhyw gangen ddod drwad yn y gan. Um, ie, yeah, wedyn, ie, yeah, dyna ni'r um, update yna. Ie, um, yeah, a wan dwi'n dechrau paratoi marcio uh, pren uh, dyglus ffyr yma ar gyfer uh, strwythu y ffram bren. Ond ia, dyna ni, um, chos yn gallu mynd ymlaen ac ymlaen am amball i awr yn sôn am y slopu na bob dim a diflas sydd o hynny ar y gorau i chi de ond um, yeah, di, Chod, nes i'n adrefnu bod um, na gwmni proffesiynol arbenigwyr efo y maes gwaith tir yn dod yma i osod y slabyn yma. Chos, dychwa, mi oedd y gwaith yn un... O, mi oedd hi'n dipyn go lew o waith, dychwa. Defnyddwyd dros 180 tunnell o harcor a 80 tunnell arall wedyn o road planings um, ar y safle. Da chwa, swn i'n methu wneud y gwaith yna fy hun. Felly ni'n ddiolchgar iawn i Alan a'r criw yn ENS Construction yn Llanarthne am ymgymryd ar y dasg yna i mi. Um, Mae'n wedi gwneud gwaith uh, penny gamp. A uh, ie, yeah, fe byddwch chi, da chwad, yn adeiladu rhyw shed fychan yn yr ardd, wel, da chwad, da chi'n mynd i angen rhywbeth hanner Yym, mor fawr a hwn, neu hanner o'r spec yma, dych chi'n fysa rhyw slapyn, rhyw bedwar modfath, mae'n siŵr yn hen ddigon, e, dibynnu dych chi roi yn y shed. Dych chi'n ar yn y gweithdy yma, wrth gwrs, mi fydd hi'n gweithdy, uh, fydd yn cynhyrchu dodrafn, efallai fyddai'n cyflogi bobl, a wedyn mi fydd na beiriannau trwm hefyd yn cael ei ddefnyddio ma'n bydd. Mae'r er lli gron, dwi wedi weld a eisiau ei ffrynu, chwa mae'n pwysau dros 600 kilo, ar ben ei hun. Felly mae yna gofyn wedyn yn does i'r safle fod yn gadarn dan draed ac yn gallu dal yr holl bwysau yma. Ond um, ia, yeah. dyna ni am y tro. Uh, Llan i ryw fideo hirach pan mae yna rhyw bethau, wel, Oes angen fwy o waith eglura felly, a dych chymod, mae'n am wastad un neu ddau sydd yn ymddiddori mwy yn ochr yno'r gwaith, sy'n hoffi mynd i fanylder a gweld sy'n mae bob cog yn troi yn ytrach na jyst edrych ar y peiriant felly de. Oce, okay, ond e, am y tro, diolch yr iawn i chi. Os well i mi gario ymlaen o fan hyn, um, mi newydd stopio bwrw glaw, ie, uh, yeah So well i mi ruthro wan cyn i'r gawod nesa nghyrradd. Ok, bob lwc chi wan, tara.